Apwoyo binowu i ka boko lok ki gunya i nino matin. Apwoyo diyo cwinywu, apwoyo mar ma wunyuto, apwoyo jo ma wucwalo lok mapat pat, mukene ma mina tam, mukene ma mina miti, mukene ma waca ni medde kwede, mukene ma waca ni yub ka kany, mukene ma waca ni tim kuman kuman kuman. Apwoyowu, dok apwoyo dok apwoyo. Ayelle, acako gin eni tuku tuku, Medo me yweyo wiya en otim nen calo ginne tye ka konyo, ginne tye ka doko mi mitte ci adoko ci. Wa an bene kin okene abedo ka dok para ka cwale wa umm nen calo kono dok mito ago gin acel mo. Ci apwoyo twatwal Lubanga omedi wu gum macalo kakana macalo lutuwa amaro wu wubed ma kom wu yot tin episode me apar. Wacako gin i nino pyeraryo wiye angwen me dwe me adek, tin episode me apar. Iya yom ni lokke obedo ka lokke. Wamede ki boko lok. Wacako ma nongo nyingwa pe kun bedo cani nyingwa dong tye. Wacako ma onongo wape ki camera quality maber kun bedo kamera ononge. Ci jamine tye ka yubbe mot mot mot mot mot mot. Ci i po ni nino mo wa doko dit dit mo ma dong wii bene balle. Aa gini wun lacen wa cako kacelu gini nongo wa winyo kacelu gini nongo kok gin ango? Miro na tutwalle tye ni omira wa loko i kum jami ma jwi pe wa loko iye. Jami ma timme. Ento kono pe wa nongo kare me loko iye. Kong dano lworo lok iye. Kong jo aryo moni loko kengi, kong jo adek moni loko kengi, kong jo moni loko i doggolagi, kong jo moni loko kong i kakagi, kong jo moni tekwarogi. Jami tye jami mukene ma kombeddi can myero gilok iye. Dong waloko lwak lok mapol adada i lok pa two korona, waloko i lok kom dano mogo ma gigudo ka ma gin gin ongeyo le pi enoni dong maber, waloko lok kom nying mukene ocakke manyen, agure i CIO-gi, onwed twela wa lok i kumgi ki jo mogo ma obedo ka ringo idi Kampala kenyo ki wade mogo ma pe niango dano wa lok i jami ne ni weng dong tin laceng ca wa lok i kom jo ma gi miyo jami jo me miya wek amini ma gi mito cam gin miya adek ki pyera abic kolo you know ma gi miyo it gi cam tin ni An lacen ca ma waloko lok-ki enoni adok cen ka tam. An awaci, Ma peya lok-ki eni ocakke, kong wawoto nining me o dong wa ka ma dong omyera gurup manyen me society-wa ma nongo gilwongogi ni Malaya-ni ocakke? Onongo ngo ma tye ka timme? Abedo ka lok ki dano mapol adada i cabit en mukato-ni. Ngat moni omiya atamo wek kong ilok ki muzee moni. Ci nino mo ma pe atye ka tii akwanyo cim agoyo ki muzee-ni ci wa latinna lok tye ma wun dong wutye ka timone kombeddi ca-ni dong wutye ka neko mac. Ento gin ma myero wun wutim en aye ci nen ka ma mac kicwinyo iye. Mac ma kicwinyo mac ki i ot. Man lok pa Mujaya wai wun lutino munyoni pe wungeyo mac kicwinyo ki i ot ma wun dong kumeno tye ka pape kedi ni dong tye ka goyo cet kudo. Ento dok cen cak neno ngo mutimme i ot muweko kit jami ma kit eni tye ka timme. Ci abedo aling Mujaya openyo wai pingo laco okato woko? Pingo dako okato woko? Ci lok mukati ma en okati kwede, kati lok kom co ki i kom mon bene. Wek wucak tamone, gin ma kome kikato woko-ni tye ni weng? Kato woko-ni weng tye i lok me cot ki i lok me butu. Nga lok iye? Dano weng ngunya angunya. Mukene nongo gileyo i wi jami mogo ma tye ka timme. Oo kop pe omiyo cam igwok lawo, oo kop pe pito gwenogi, oo kop pe icamo dek ka ma atedo, oo kop. Weng lworo me nongo gitye ka gengo ngete. Ento kum min lok-ki kikume-ni tye i lok me buto. Gap tye ka kenyu. Wot eno dano wot ruko weng weng weng i weng dugu weng i lok acel-li. Lok mukene tye. Ma Muzee owaco, Muzee owaco lok mukene tye madwong ata. O kono yubo ganggi, o kono timo kong gin, onyomgi, o kono gin ango. Egoni weng lok mukene ento ka ineno pacent mapol weng tye ni in itye ka gwoko cwari nining wek cwari pe okat woko. In itye ka gwoko dakoni nining wek dakoni pe ocak neno timme ata ata. Uziya okati ki lwak labol ma waloko iye ma otamo ni omyero atito weng kore ki kore, pe bene awek ka mo. Me acel, wun mon, kare me cuna kong wun wutamo gin ango ma onongo timme? Buruni eni ma ni buruni eni nongo buru me kare me cuna pat ki dong ma dano odonyo i ot. Pi gin ango? Nongo igoyo angol mogo ma naka yang wa jo mutimo arithmetic pe ginongo angol ene-ni. X axis kono ki Y axis gi kono goyo angol theta gi kono angol anga gi shapes ma padi padi. rectangle gi kong tye ni triangle kong iyini nga cwec otimo tek dong gikeli ot ni tat wi wil cura wi dong wil cura ko kumeri dong anyiras mukene omyero dong co kong dok oco application Co waraga a an angari mo nyo an nen acuni an acwari i kum bedi dong kong do itim maber ka adugu ca mo ki i dog tic yena kong wan obed bedo macalo dako ki laco ipenya penya pingo cam ma in pe igedo beba lacwec oyubo Pingo myero gipeny in apenya? Pingo myero in ibak dog abaka? Ma dong mon mukene kome dong oloko gini dong odoko me lamaka. Hmm? Oh, ikwero wil labongo eni, kwero miyo acene me salun we wamake koni. Ma cote gi cote gi twi lwak lok. Tye ni jut igud but daka guda keken en otyeno ni bayo cingi ma ka eh, in pe cingi tek kabe cingi bicel wol Onyo ka pe in dong in dong iti iti dok ti ma berber jwic ma gibi jwii ki ajwiya keken bone cito rwop pa bor cwirrrrr nongo pud jwic ti ka cito ma oloko nge kany waka ca eno ni itime pingo? Ki mukene ka dong inongo mukene ma dong tine eeh iye giri ma ti ki kas Kas eni, Kas wiye dit. Ineno? Eno ni, nongo bur tye ka tamo workshop. Ah, diko watye ki workshop. Oo, kacokke mo tye Serena. Oo, ku gin ango, oo, ku gin. Cawa-ni eno ma dong in idwogo oko gang bot laco, ca aboro me dyewor in dok itamo workshop. Pingo? Tika laco olwiny ocito woko? Ni eno, ogudo kor nga opo worgi. Ineno ka ma gin itye ka cakke ki iye we? Nene in imiyo Jemi weng maber, kombeddi Jemi dong itye ka miyone koman. Pingo? Ka laco okato woko ocito onongo wan ei tenne ka moni, bal. Lok eni lok ma pe dano mito lok iye. Pingo? Kun bal. Ci en aye onyayo lok me aguri cio enu. Gin atye ka nyayo kumiti population pa jo gi po myero gi mi itgi cam i enu. Gina kumenu tye ka weko iwaco ni lutela wa i woto nying woko ni enu. Cam kwaro pe tye ka poke ma rom in dako nen tok ma in itye ka tok igangi ti nining? Tok ma in tye ka toko kwede kit gin tye ni ngo? Nene ni itoko maber kun myero icako guna. Igoyo dong ipayo dong kibir dong kiber dong. Hmm? Ineno ka ma lok itye iye. Mukwanone ni ene ni nongo wukato ki cute. Hmm? Tinga ka tinga ka tinga ka tinga ka tinga. Cira cira. Pe pari in mene en ni dong ni kong icito acara idukan ni wuluu dako ocito mucito. Winy leb muno gi nongo tye i cim tye i computer oo watye ki skype call eh ma nongo bene ume tye en calo mega neko ume o oh really oh no that's so sad nongo neko ume ko. In wai dako ni in tika dong en dok dako dano eni muno ba i kwo ba dingo ume loke cello idi nu tyeko i whatsapp hmm? in ka dong in idugu gang whatsapp cimi dong koi kinne koko wek whatsapp ini dong kong dong obed peke whatsapp i dong en ecwari ci inongo mukwane ni o kono obi o kono wak med o ko gin ango Obii wek med dong ngeyo jami ma dako ni mito dok loyo dong wa in. Pien dong be pe loko kedi. Ineno? Birthday gi ka oo gu man gu type chocolate mogo ma oo gangi kenyo pe ber iniang wa tere. Hmm? Ka inongo ma bedo gange, in itye akato ki gang kit eni. Ne inongo latin awobi mo eri ya keny tye adugo gangi. Mukene nongo ni en my boda. Kumeno anyira weng tye ki my boda. Ca weng i my boda, my boda, my boda, my boda. My boda in itye a ki gangi bor bor kunu kato ki kany roo oceto Kasong kono odugo ki alip abic. Iweko cene ma romo oti gu lwok ka pien otamo ni ogweny balance diet en idwogo inongo acwiny. Cene dok onongo ki kwan. Ma aye bot adi? In dong dako dong ki kiniga ki gin ango ki dong ma aye bot obino en cayini ma in a ki iweko ni dok i pii malyet dok imiye kor med gubu oh gine eh gine kor latini wai ber mada ger dikal kanya ber mada dikal dong tye ager woko wa i ot bal dong enu anyi ras lok me poro coo Ki jami ma bwun neno kwo ki lugen dong kome lwongo ni sop ca bwun ma kan nyuto i TV ni ca bwun ni sop ca bwun eno ca we kwo mar i mar oo we i mar i cwi oo kwe i mar i nga an acweri ni dong amar i ngo an amar i namo coko dong. Hmm? Go El Salvador gi go mono wa pressure ma dong icako kere ico oh, dako ma obedo ka neno TV cako boro laco ma tye i TV. Oh, he looks so handsome. He's so cute. Laco obedo ka ngete kenyo ba. Aco dong ki kiniga a cito acita i bedroom. Inen. Cawa ni eno ma dako tye ka neno kor cabunne ni pe mito dong bene iwiny wa gin mo boti. Loko mo pe dong ma, pe dong gigam wa loko mo dong boti dong ma. In dong cawani dong peke. Inen. Ineno maricwi, icako poro cwariko ki maricwi, icako poro cwariko ki ngagi. Mukene wa jirani, en ot apani man ayeda. Eh? Cwa ajirani obino kun omako kavera, in kono ia kono i peko moni nyo i lyel ka moni idwogo mere igangi labongo kavera mo. Pe gwi, pe be bigudo wa ngati dibwo eni. Twon punishment iri. Ina, ma kumer wun oloko wun anyira, oloko cam caa me woo ma omyero gimi ki co, oloko do odoko ma nongo i leb me mony nongo gilwongo ni Arsenal dong ma nongo mudukuwu dong tiyo dong kede dong kit ma dong wumito ina in wa i in iwe wa imakke koni in wa i in iwe wa imakke koni ah! in dong ia ki i gangwu ibino woko dong i mony eh? iweko mudukuni pingo ci in dok i oo woko i mony pe imito gwelo gini. Pingo? Anyiras. Lok tye genyo ba. En iwinyo i oo kan agur kono nya ko gen ngo. Lok i eno ni meno tye part ma myero anyira oyubi. Tye co megu bene dwong ata kare me cuna nongo iyabo poto eka abicel cito kwede acita iromo itwero o wa i apar ento wan komedi dako dong in ikele ki ot mukene nongo eka nucu eka bene dong pe dong i o ineno. Ma omyero dako ongut laa angula ki i cingi i kor ticci dako omyero ongut laa, dako munya amunya ci itimo ngo dong kong? Ineno? Ci en aye in ikok nining ka dako ocako kato woko? Kwok omyero in icidi pe icit mere kwok ka neno odilu mere ene olunyo kor wunu ur ur ur Arsenal ur Ka cito gwoki ibe mukene tye. Ene. Oweko mon bene oloko lwak lok mapol i kom co. Tye type co mogo ma gimata me ni myero gin ibed mere i odilo. Hmm? Ka odugu gang gikit ene, oh aol mada. Oh lawor dong ka cokke ca obedo tek mada. Oh gugena ngo.

Meno ni en oneno ni mon tye ki concern iye. Ineno? Ci dako a ko koni weki iwinyi ko dako mo jo cako ne oh my border, oh kon latin eni ko gero di kala ber mada, oh ko gin ango. Jim ni ego ni weng gape dak dugu en bot in. Gin dong lweny ya. Eh? Aya wun co koko ti kumwu. Anyira ce awaye ni, Wun dong wuter ki cal lwak cwiny nyono matafali. Cap cap cap cap pye icel. Ah! Jal we. Ci iweko kor tic dong ngatu mo koni dok bino wa poto ni eno in icito ka yabo ne iyabo med lapwony atyeko ni ngatu mo myero binwongo kodi. Mene dong maro ni Muzee otito waco ni dako mo keken pe bilipe woko ka pe mito laco enone. Dok dong ocako lipe dong mito. Ci wan co kong bene wamenyo ka kenyo. Lok pa nyono mata nun en aye wunu nyono mere ko cap cap cap ci ipye ni tandarani ni enoni mon tye ki koko iye. Dako mito in inyon lobo woko, ikwany gin matafali woko, ring woko, irye iye matafali woko wa ka ca, wucan jo woko weng, wucwiny mac woko wek matafali owang woko liweng, yen ma icwinyo owang woko cwit. Lok ka yabo poto gatti iye bot wun co, ineno? Wek onen ni la dako moni giruko owaco wa in itamo ni in itamo ni mega ni mega ni odi agwel i gwana le ma kite do mon woro ka kare la wa inena in inena nena ni ana beda minni bo eni dong weng dong gap enu inen ci in kong bedo dano weng ocak lwod ba kare me cuna gubu ni eno ma onongo in itye kede in obar got eh ma iyito mere cere mo keken in laco eh kun bed i cawa ni eni in iur ni wa wa wa ito cere mo ma tye tit bene dong pe twero onongo in naka tye ka camo dek mo mapat ki gin itye ka camone kun bedi ineno nongo gimaki o woma gimaki o dong. Yub kiti dok icak gin dok odony. Man ki kara two ni eni en aye dano myero ocak neno ni gi roco te jami eni ticci eni myero gi roc coko maber adada. Inen wun mon kono itiyo onyo pe itiyo wek laco obedi time table-li. Time table ma megi me nino acel ni kor aye ilwoko jami, kor aye ilwoko lutino, kor aye itimo ngo, ca munyono ca pa laditti obed tye. In laco bene dako myero obed kalendani. Ineno? Man egoni weng man dul tam ma lawor ma Mojea otita. Woro obed tye i kom gitino ba. Lok eni pe dong tyen lok ni lweny tuku mere dong tuku neko dong caa ne dong pe ni aa woro bene obed tye lutino munyoni wek atiti Sheila bajo lokke ko ba wan aneno i pwonyo gini wa i senior ni kun bedo gini lutino tye akwano i primary lutino kun bedo tyeko ki telephone lutino tyeko ki tablet inen. Pien otyeko ki TV ma gineno oko, gingeyo jami. Kira bed ni pe dong ni giwinyi, ento gin dong ngeyo angea ni aa, dadigi ki ngagi dong kombeddi dong cagi. Ento pud to woro myero bed tye. In dako bene pe dong niang moni pien gap moni dong tye, icako dong kelo dano wa ganggi dong. Agur dong ocak dong wa in laco ba agur dong ka dakine dong pe, agur dong ocak pale i nget gang, woro ma peke. Wunen, dano pe mito kati ki lok ma kit eni pien dano dwor. Dano dwor ni koni gicimo tokgi ni o nyaka ni eni timme nono-ni pe tye ka gwoko cware maber i ot, oo laco ni eni timme kumanni dako ni tye ka lwir woko. Dano dworo lok ento pen lok eno lutwa. Pen lok enu, Giyub poko, ci lok pa agur biket ki i dye gulu, lok pa nga gibidok cen piny, pien nongo ngat mo ma omyero olwii ocit ka mo peke. Dano iwenge ibedo i gangigi, icamo can ma meggi maber ki yomcwiny labongo ayela. Tin ni, atamo ni walok kong en i kom lokke eni-o matek adada, pien lokke tye ba. Lok me o kono wacit ko o bi kono wacit kopi o bi kono wacit ko pizza o bi kono wamut pok gen i wine garage gap lok tye ka kenyo ba wunen maber ni ma peya lok me cato cam kwaro ocake ma peya lok me tucu nying ocake laco kato woko pingo dako kato woko pingo Pien lokke eni en aye tye i lok me gwoko gang tic wor, tic enone ni lwak oket iye tamgi, omoko iye tamgi. Tin aye i dolo lok me cizon one wa me ka boko lok ki gunya, cizon two obicakke. Cizon two an amito in ikel lokki mo keken ma in tamo ni omyero gilok iye. Eni pe lokka. Kena, eni lok wa, en oweka wa eni lok kin gang, e eni wer kin pwony ni eni yamu. Ineno we? Pokke ko ki lok mukene en man en lok atata en abal kari ni. Omyero lok ni eni obed ma mako dul adek eno ni. En oweka an acako lok me ka boko lok ki gunya. Pe wabibedo ki lworo me waco ginu mo ni kit omyero giwac kede. Pien ni eno ni en myero nongo odony i wi dano maber. Ineno? Ci wa itimo ni eno kombedo wacako Twitter, uh, wacako Instagram, wacako YouTube. Imiti ma mega neno na laceng ca aneno tim mo timo ma pud wayabo YouTube ayaba dano mia gi wiye otucel o subscribing. ma YouTube ocwalo waro gawayi eni dok leb me ma kome dok odonyo kany miti na dong tye ni leb luo orom di twit i YouTube gi anga anga ki social media ko weng wek kong ka dok lare onongo jo dok duwaye luo ko dok obedo official language me wi lobo tam tye ka kenyo ba agiko ko kuman ba Amarwu matek. Lubanga ogwokwu. Lubanga omedde ki miniwu gum. Wan omedde kacel. Waewoto kacel i kaboko lok ki gunya macalo leba acel. Kuman ba. Apwoyo matek.